Yo atiefoɔ, Abaroma san kɔfa TV. Ɛnnɛ yɛasea aba Nana Atigya hɔ. Yɛse deɛ ɛwɔ wiase sunsum nsɛm biara yɛbɛma mo ahu. Sɛ yɛ akɔmfoɔ, sɛ yɛ malam, sɛ yɛ adunsifoɔ, yɛ deɛ yɛn yɛ deɛ ara ne sɛ sunsum nsɛm ɛne yɛma sɛdeɛ nnipa hu no. Ɛnnɛ yɛaba Nana Atigya hɔ. Yɛne Nana ɛba abɛdi sunsum mu nkɔmmɔ. Sɛ yɛka sɛ bosom a, ɛdeɛn na bosom tumi yɛ? Adwuma bɛn na bosom tumi yɛ? Nti yɛbɛkɔ Nana Atija hɔ na wakyerɛkyerɛ yɛn mu ama yɛate aseɛ. Nana mpakyɛw san kɔfa TV so ni, Adaworoma, ɛnɛ yɛwɔ wɔn ase wɔ ofie ha. Nti yɛte sɛ bosom ne sunsumsɛm. Ɛdeɛn ne sunsumsɛm? Ɔdaworoma, wotumi yɛ, nti wobɛtumi ama yɛahu. Aah, me nua, mɛda mo ase. Na mada ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yɛn saa berɛ nyinaa ase. Ɛnyɛ bɔne, mpanimfoɔ sɛ yɛ bɔne koraa sɛ yɛkura mu.
Yɛka kyerɛ sunsumsɛm a anaa abosom a, abosom da nso. Ɛyɛ a na nnipa bi nte aseɛ, ɛnɛ mebɛkyerɛ nnipa bi mu nneɛma mmienu mmiɛnsa bi ama moate aseɛ. Yɛwɔ abosom mu nsonsoeɛ mmiɛnsa, but ebia mɛkyerɛ mu mmienu na mede baako ahinta. Ɛfiri sɛ nnɛ yi no, sɛbi sɛbi mpere aduasa obi wɔ hɔ nom a wate sɛ yɛfrɛ biribi akɔm but wɔ anaa ɔyɛ kɔmfoɔ a ɔkɔm but onim akɔm no ho hwee akɔm no na ɛyɛ ne fɛ ɛna wɔ wɔ kɔm bi anaa kɔmfoɔ no a yɛfrɛ obi sɛ ɔyɛ yɛ kɔmfoɔ no ɛna ɛyɛ ne fɛ ɛna sɛbi ɔpɛ sɛ yɛfrɛ ne bi so wate aseɛ na yɛka sɛ akɔm a anaa bosom a yɛwɔ bosom bi wɔ hɔ nom a sɛbesɛbesɛbe mpra wiasa yɛwɔ bosom a wɔwɔ bosomfoɔ wɔ hɔ eti ɛne yɛwɔ bosom a wɔwɔ kɔmfoɔ yɛwɔ bosom bi wɔ hɔnom a sɛbe wokɔ wura bosom no fie pɛ yɛbisa wo kwan so a wonka w'asɛm sɛbe wura bosom no fie pɛ wonka w'asɛm yɛwɔ bosom bi a wokɔ n'anim a bosom no abɛka w'asɛm ayɛ dɛn akyerɛ wo ɛno no wɔ hɔ ɛne yɛwɔ bosom a Wokɔ a, gye sɛ woka na w'asɛm kyerɛ no ansa na wakyerɛ wo deɛ wobɛyɛ ama wanya ahotɔ. Ahwɛfoɔ, montie no yie pa ara. Obi wɔ hɔ de adwuma kɔma abosom nnɛ, ɔpɛ sɛ kyena yɛ yie. Na mpakyɛw, yɛnyinsɛn nnɛ a, yɛwo nnɛ.
Onipa biara nni hɔ a sɛbe wonyɛ mmienu. Nnipa biara yɛ mmienu. Yɛka sɛ nnipa yɛ mmienu, obi wɔ hɔ ɔnte aseɛ. Sɔre gyina hɔ. Wosɔre gyina hɔ a, wobɛhu sɛ sunsum bi ka wo ho. wate aseɛ nti obi a ɔyɛ saman saa sunsum no wɔni bi deɛ nti yɛka sɛ saman saman sɛ wonya wu a saa sunsum no afiri wo nkyɛn nti sɛ yɛbɛsɛ ahu biom a yɛ sunsum no na ɛka ho no na wobɛtumi de anante nti spiritually no saa sunsum no a wosɔre a ɛda hɔ ɛka ho na ɛda hɔ no Ɛno na ɛyɛ sɛbe yɛfrɛ no sɛ saman anaa sunsum. Nti na ɛna ɛnanom ma yɛte asɛ sɛ yɛfrɛ no sɛ sunsum. Wate asɛ wɔyɛ adeɛ a wahinta. Nti yɛfrɛ no sunsum. Yɛwɔ bosom bi wɔ hɔnom a sɛbe wobɛkɔ n'anim. Wokɔ n'anim a, wode sɛbe w'amanneɛ ne w'amanneɛ, w'apɛdeɛ a wode kɔɛ anaa abosom no kyerɛ sɛ ebia woba w'anim afa nsa anaa abese anaa kosua bra. Wokɔeɛ a abosom no bɛka akyerɛ wo sɛ wei wei wei wei wei nti na sɛbe woyɛ dɛn? Wobaa m'anim. Wobisa nnipa no sɛ, Deɛ meka no, ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nkontompo? Nnipa no gye tom sɛ, Ampa, Nana, asɛ wo ne me na ɛte mo fie. Gye me haw ne m'amanneɛ ne deɛ enti a mebaeɛ nyinaa na woaka ayɛ dɛn akyerɛ me no. Tie no yie o, yɛwɔ saa abosom no wɔ hɔ. Saa abosom no, wɔka wo haw ne w'amanneɛ no nyinaa kyerɛ wo wie a, na wɔakyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wo haw no toɔ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtwa. Ɛno yɛ baako. Ɛne ɛwɔ bosom a, ɔno nso wɔ hɔ. Wokɔ a, yɛbisa wo kwan so na wode w'asɛm no ato bosom no anim sɛ, Nana, wei ne wei ne wei ne wei nti na mebaeɛ. Tie o, wei ne wei ne wei nti na mebaeɛ. Ɛno nkyerɛ sɛ bosom no ma akɔmfoɔ no so o. Bosom no aba akɔmfoɔ no so a, Kyeame te ne nkyɛn. Nanso bosom no bisa wo anaa Kyeame no bisa wo sɛ, deɛ nti na wobaeɛ? Na woaka sɛ wei ne wei ne, na bosom no akyerɛ wo sɛ, ɛkwan a wobɛfa so a wei ne wei ne wei no na wo nkɔmmɔ a wodiiɛ no ɛtoɔ bɛtwa anaasɛ ɛbɛyɛ yie ama wo no anaa wopɛ so no bɛtumi aboa wo no fa wei to a fa wei to a fa wei to a ɛbɛkyɛ woate aseɛ ɛnɛ ɛma a motie me montie no yie paa sɛbe mo channel yi sankɔfa tv channel yi mpanimfoɔ wɔ so akɔmfoɔ mpanimfoɔ wɔ so mpanimfoɔ tie atitiriw ne ani ntiri tie nanso Ɛnyɛ sɛbe obi wɔ hɔ akɔ mu mfeɛ bebrebe nso ɔnim akɔ mu. Obi wɔ hɔnom a ɛnɛ ne nnura yɛ na ɔbɛkɔ me nso ɔnim akɔ mu. Sɛ wɔte aseɛ. Nti deɛ mekan no obi a ɔnim akɔ mu bia nim sɛ asɛm a meka no yɛ nokorɛ. Nti saa abosom no a waba no a ɔbɛbisa wo deɛ ɔntira a wode baeɛ no woka w'asɛm wie abosom no tumi kyerɛ sɛ fa wei to a fa wei to a fa wei to a mɛboa wo na bosom no wonya yɛ pɛpɛpɛpɛ so a bosom no yɛ dɛn ɛboa wo ɛne ɛwɔ bosom baako so so a sɛ meka kyerɛ sɛ ɛyɛ yɛwɔ bosom no mu ahodoɔ mmiɛnsa ɛne ɛwɔ bosom baako so a wobɛkɔ no w'ani kɔmfoɔ tie ne yie o montie ne yie na monhyɛ sɛbe program no ma no nkɔ akyiri yɛwɔ bosom a wɔbɛkɔ ɔni kɔmfoɔ sɛbe bosom no wɔ hɔ bosomfoɔ te so ɛno ne yɛfrɛ no bosomfoɔ bosomfoɔ te so na wɔkɔ ka wɔasɛm nyinaa akyerɛ bosomfoɔ no na bosomfoɔ no aka akyerɛ wo sɛ saa adwuma wei a wɔpɛ sɛ bosom no yɛ ma wo no deɛ bosom no wɔyɛ saa adwuma wei bi di a ɔgye abi a akokɔ kɔkɔɔ ɛna ebi akokɔ fufuo ɛna ɔgye akokɔ asomasi na ɔgye sɛ nsa asomasi ɔgye bi abese na ɔpɛ nneɛma wei aka ho na ɔde aba na yɛde abɔ mpaeɛ de ama bosom no na bosom no akɔyɛ wɔ adwuma no de ayɛ dɛ ɛde ama wo montie ne yie o ɔno saa bosom no ɔnni kɔmfoɔ but ɔwɔ bosomfoɔ nti bosomfoɔ no kyerɛ wo nneɛma no a wɔbɛpɛ de aba no a Wowie a, na wakɔkoto bosom no anim na waka deɛ wopɛ sɛ bosom no nyɛ ma wo biara, waka akyerɛ bosom no. Na bosomfoɔ no asɔ nsɛm na waka akyerɛ bosom no sɛ, Asomasi, sei ne sei ne sei ne sei sɛdeɛ ɔbɔɔ ne kaseɛ no ni, enti waduro, wadaworoma, n'akokɔ ni, ne nsa ni, ne bese ni, ne nneɛma a ɛka ho ni, gye na fa kɔsi saa ɔhaw no ano kwan yɛrɛ ɛfa ma no, na wahyɛ bɔ sɛ aduro sɛ woboa me ɛma sɛbesɛbe mpere aduasa asɛm a mede abɛto w'anim yi na mede abɛda wo me haw yi sɛ woboa ma no yɛ yie a mekuta me nsɛm bi a akokɔ mekuta me nsɛm bi a sika sei mede baa baa bɛda wase ɛno yɛ nkyeatoɔ no no na bosomfoɔ no atwa wakokɔ no ɛnaa aboa ɛtɔ no bosomfoɔ no atwa Wɔwie a, wɔabɔ mpaeɛ a wɔakyerɛ saa deɛ ayɛ dɛn ama wo na wokɔ, wɔagya wo kwan ma wokɔ. Ɛnti wo san bɛba hɔ biom a, na ɛyɛ aseda na wode yɛ dɛn ɛreba. Bɛtɛ wate aseɛ? Ɛnɛ no obi wɔ hɔ nom a, ne ne intention nyinaa ne sɛ ɔkɔ bosom anim a, ɛyɛ sɛ bosom no ka n'asɛm kyerɛ no. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Yɛwɔ bosom a wokɔ n'anim a, ɔno na ɛbɛka w'asɛm akyerɛ wo. Atiefoɔ, monhwɛ no yie na montie deɛ meka no yie. Ɔno ɔbosom na ɛbɛka wɔn asɛm ayɛ dɛn akyerɛ wo. Ɛnea ɔbosom a wokɔ a wo a woka wɔn asɛm de kyerɛ bosom no. Ɛnea ɔbosom a wokɔ a ɔdi kɔmfoɔ, ɔbosomfoɔ. Mhm. Bosomfoɔ no na ka ɛkyerɛ amanneɛ ne amammerɛ a wɔbosom no ho. Mhm. na wokɔpɛ saa amammerɛ ne amanneɛ no moyɛ ma bosom no na bosom no akɔyɛ wo deɛ wo so wopɛ deɛ ɛdɛ de ama wo nti mo ahyɛ mo tirim sɛ mekɔ abisa bosom no bisaa me sɛ ɛdeɛ na mede baeɛ nti wɔn na woka ho asɛm kyerɛ bosom no nti no bosom no nyɛ bosom ɛnte saa mokyerɛ ne yie ɛnte saa ɛbi a wokɔ bosom a Wɔn sɛbe yɛsoɔ abosom no ara no, ɔkaa w'asɛm nyinaa pɛmpɛmpɛmpɛmpɛn de kyerɛɛ woɔ. Woakɔ bi so da? Ɛna wokɔ abosom a ɔno nso so bisaa sɛ deɛ na wode baeɛ? Ɛnso woakɔ bi da? Nti sɛ wokɔɔ baabi a bosom no akaa w'asɛm kyerɛɛ wo, na wokɔ baabi a bosom no yɛbisaa w'ano asɛm a, ɛbɛyɛ wo ntantanta sɛ, ah, sɛ mekɔɔ ha koraa yɛkaa m'asɛm kyerɛɛ me, na ɛdɛn na ha deɛ yɛbisaa me? Ɛnneɛ kyerɛ sɛ Bosom no ɛnyɛ nokorɛ. Sɛ ebia ɛyɛ bosom no. Me nua, meka kyerɛ wo sɛ, ɛnte saa. Ɛyɛ yɛn akɔmfoɔ na yɛnnya sɛbe yɛnkyerɛkyerɛ mo mo mu ma mo nte saa nneɛma bi ase. Ɛno nti na wokɔ baabi na ɛbisaa sɛ w'asɛm a, na wokeka w'asɛm a, ɛyɛ wo sɛ ɛhɔ tumi nni hɔ. Meka nokorɛ akyerɛ wo, ɛtumi wɔ hɔ. Na ɛyɛ bosom no, sɛdeɛ obiara ɛyɛ ne nnwuma yɛ dɛn ɛfa sɛbe obi yɛ teacher ni na ɔkyerɛ bi a primary fo adeɛ na obi kyerɛ sɛbe SHS fo adeɛ a pakyɛ ɔmo nyinaa ɛfrɛ ɔmo sɛn teachers sɛ ɛfrɛ ɔmo nyinaa teachers mm. nti ɛdɛn ti na anka sɛ wei yɛ primary teacher wei yɛ JSS teacher but wo frɛ a woka ne nyinaa bom sɛ atikyafoɔ sɛ wate aseɛ enti me nuanom monhwɛ saa deɛ wei yie na monsua saa deɛ wei yɛ ɔbosom bi a wɔbɛkɔ no wɔbɛka wɔn asɛm akyerɛ wo yɛ obi a wɔbɛbu sɛ wɔn asɛm yɛ obi wɔ so wɔbɛkɔ akɔto bosomfoɔ a wɔte ho na bosomfoɔ no abisa na wɔkyerɛ deɛ wode baeɛ ɛno nkyerɛ sɛ sɛbi nnipa no nni tumi o Ɛyɛ bosom biara ne n'adwumadeɛ. Deɛ ɔno ne wo ne w'asɛm ka kyerɛ wo no, ɔno ne n'adwuma no no. Ɛna deɛ woka w'asɛm kyerɛ no, ɔno nso n'adwuma no no. Ɛna deɛ ɔkoto bosomfoɔ a ɔte bosom no ho nso bisa wo nso, ɔno nso n'adwuma no no. Me nua, na ɛsɛ sɛ deɛ ɛteɛ no no.
Sankofa TV. Da biara Abeke aka sɛ yɛdeɛ yɛpɛ nkyerɛkyerɛmu sɛ yɛ a obiara tie asɛm no a ɔbɛte aseɛ. Sɛ yɛ obiara tie asɛm no a ɔbɛte aseɛ. Ɛnnɛ yɛaba Nana Atigya nkyɛn. Yɛahunu abosomfoɔ no. Sɛ wama yɛ examples trɛ. Bosom biara ne adwuma a ɔtumi yɛ. Bosom biara ne adwuma a ɔtumi yɛ. Ɛnnɛ Nana ama yɛn nkyerɛkyerɛ mu ama yɛate aseɛ pa ara. Nana Wadaworoma, yɛn yɛdeɛ yɛayɛ nnipa yi te sɛ deɛ woka yi. Yɛdeɛ a ne yɛ biribiara yɛpɛ no hyew. na anka yɛkɔ. Ebia mede m'adwuma bɛba abɛdaa o, na anka mehwɛ anim sɛ naawɔtwe naawɔtwe mmienu na anka adwuma no, sɛ biribi anka ɛyɛ kunu ma me anaa m'adwuma bi na asɛe a, anka sisi a na anka ayɛ adwuma. Baa deɛ woreka yi ma ate aseɛ sɛ ɛhia ma mmerɛ. Nti na na saa na wowo deɛ na ɛte? Deɛ ɛteɛ ne sɛ ma menkyerɛ mu wɔ ha nso na ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yɛn nte aseɛ yɛwɔ adwuma biara ne mmerɛ a ɛdi ansa na tumi no atumi awie adwuma no sɛbe sɛbe sɛbe mprɛ aduasa wontumi mfa kaa engine nkɔma fitani sɛ ɔnyɛ engine ne da no amfa ma wo but wobɛtumi de carburetor fort akɔma fitani a obɛgyina so da no ayɛ carburetor no fort ama wo mpakyɛ ɔyɛ fitani a na ɔyɛ fitani saa na teɛ enti yɛwɔ ade bi sɛ bosom akuta mi ɛyɛ agwaragwa adwuma bi wɔ hɔ nom a obi se n'adwuma sɛbesɛbe ɔpɛ sɛ nana akyegya obi afomee na obi ayɛ mi sɛ mpɛ sɛ oku no ekum no in Turkey days. Mbrɛdze wo tie me. Agwaragwa adwuma ne sɛ wosi me nku nipa no bɛhyɛ time ato so sɛ nneɛma a mebɛyɛ ama bosom no sɛbe nsa ahoma asɔ so. Eti meyɛ me nya nkama de nyinaa wie yɛ bosom na mammerɛ nyinaa ma wa ewie a mɛtumi aka akyerɛ sɛ sɛ ekuni ma me a mɛhyɛ ase anɔpa. menya wie amammerɛ no nyinaa nɔpa mɛka kyerɛ sɛ mmɔ twelve o'clock munu sɛ awia nto no na nipa no bosom no aku no mhm. ɛyɛ agwaragwa adwuma mhm. sɛ wate aseɛ nti agwaragwa no me mehyɛ wo sɛ twelve o'clock anaa mmɔ twelve o'clock na nipa no awu no ɛbɛku no so ampa mhm. ɛne agwaragwa ɛne ɛwɔ sɛ wo ne obi wɔ kɔɔto asɛm wopɛ sɛ wodi bem wonim sɛ wodi fɔ ɛtu wopɛ sɛ wodi bem ɛno na wonim sɛ wodi fɔ no kóòtù yɛ ní asɛm nwie da koro pɛ wate aseɛ nti wode kóòtù asɛm ba nyɛ sɛ wokɔɔ kóòtù na n'abosom yɛ akɔ ne atwa asɛm no mu instant wodi fɔ ɛna wodi mirika bɛsɔ sunsum ne nan sɛ ɔmmoa wo nti afei na sunsum mu no yɛkɔtena aseɛ di asɛm no na tumi no anka kyɛw sɛ ebi a mekrant no wɔdi fɔ mhm. but mesrɛ sɛ moma nyɛ dɛ ɛni bem What te nhyehyɛeɛ na me ne wo ka no yɛ o. Nnɛ sunsum no aboadeɛ ɛna ademadeɛ yɛ sɛ wɔyɛ no wɔ sunsum mu ɛma wodi bem no wayɛ amsa na watumi ayɛ dɛn adi bem. Nti sɛ wode kɔɔto asɛm ba a ɛnhwɛ sɛ instant na wokɔduru kɔɔto ayɛ sɛ yɛtwam daabi. But yɛwɔ process bi sɛ ansa na wopa asɛm no ntɛm Enti no, wode ba a, ɛbɛyɛ ne sɛ, sɛ wo na me ne wo anya case no a, mɛyɛ adeɛ bi sɛ ɛbɛduru court date no biara no, problem bɛto a wontumi nkɔ court. Okay.
Enti sɛ first yɛkɔ court baako woamma, mmienu woamma, mmiɛnsa woamma a, court bɛhu sɛ wonyɛ serious. Asɛm no a wode baeɛ koraa nyɛ nokorɛ. Court bɛbu asɛm no ayɛ dɛ ama me. Wate aseɛ? Yɛwɔ no ɛwɔ hɔ. Nti ɛno ne yɛbɛtumi ayɛ ade ama wo sɛ yɛbɛyɛ nnipa no yɛbɛduru kɔɔto da biara yadeɛ bɛkye no mhm. a ɛmu ɔdene ne atam no akɔto hospital mhm. ɔntumi mma ɛbɛduru kɔ ɔbɛfa lɔya lɔya no so yɛbɛpɛ ne din the same thing yɛbɛyɛ lɔya no so so ɛbɛduru court date biara na da no a yɛbɛkɔ court biara na biribi ba bɛsi ama lɔya no so ntumi mma nti wafa lɔya wo lɔya mma Complainant nso ma na sɛ me mpɛ sɛ mede court ɛyɛ sɛ me nkwaseafoɔ no no nti court bɛbu asɛm no saa ne ɛyɛ court so so ayɛ dɛ asɛm but obi wɔ wɔ nim woba na waka sɛ wopɛ sɛ yɛnyɛ ne saa ama wo a yɛbɛyɛ ne saa yɛ dɛ ɛde ama wo ɛne ɛwɔ sɛ wobɛba sɛ court mmoa nananom mmoa ne court asɛm na wɔwɔ di bem ɛno no nka sɛ biribi nto sɛbe complainant no mm-hmm. nka sɛ biribi nto wo lɔya no mm-hmm. nti yɛbɛdi asɛm no so many years but wobɛdi bem baa woba ne ɔpɛ sɛ bi a wɔyɛ eh, sɛbe wopɛ ntɛm bi anaa biribi nti wopɛ sɛ asɛm no yɛntwa ne ti a ɛno ne ɛyɛ nyankama de de gu lɔya no ne wo complainant no so sɛ bɛyɛ a biribi bɛsi ama wɔn ntumi nkɔ court baako mmienu mmiɛnsa ma court bɛyɛ dɛ ɛbɛdi asɛm no ama wo tie nsɛm no mmra deɛ mekyerɛ no ɛyɛ mmienu o yɛwɔ sɛ yɛbɛyɛ ama wo a uh, complainant bɛba lɔya bɛba ba yɛbɛka asɛm no nyinaa akɔsie no wobɛdi bem ɛno no wɔ hɔ ɛne ɛwɔ sɛ yɛbɛyɛ biribi agu sɛ bi complainant ne lɔya no so ama wɔn ntumi ma court ma court bɛgu asɛm no ayɛ dɛ ɛde ama wo yɛwɔ ɔno nso wɔyɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti sɛ wowɔ hɔ no sɛ wonnim sunsumsɛm a ɛnyɛ sɛ wɔtabiri wɔ asɛm a na ɔde akɔto bosom ani na bosom nso sɔre yɛ a na wɔkɔ akɔyɛ wɔ adwuma ama wo sɛ bi bosom nyɛ wo nkoa na wɔyɛ wɔ adwuma wobɛto wɔ bi adwuma wɔ hɔ ɔntumi nyɛ wo adwuma no ntoɔ nkɔ nkɔyɛ obi adwuma Deɛ nti a yɛde agwaragwa yɛ adwuma a ɛyɛ ntɛm no ɛna mbɛkyerɛ wo yi. Agwaragwa no ebi a ɔno kuni ma me nko ara na wɔyɛ. Mhm. Eti sɛbi ɛnyɛ da biara na obi bɛba sɛ kunu kunu kunu kunu kunu. Ɛne deɛ.
Eti wo ba a agwaragwa no wɔne wɔni adwuma biara. Mhm. Eti onye kɔ soma ne sɛ ɔnkɔ kunu ara ɔni adwuma biara ɔkɔ akɔ akɔyɛ dɛ akɔyɛ. But abosombrɛfoɔ yɛ gadawu kyegare gurumade kune abosombrafoɔ no a wɔaka no wɔn nyɛ saa na wɔn di wɔn dwuma fa mhm. wɔte aseɛ mhm. wɔn deɛ no sɛ wosi wɔn boa o mhm. ɛyɛ kakra kakra kakra na wɔde bɛyɛ dɛ ɛbɛwie wɔn adwuma no ama wo ɛnyɛ wɔn adwuma no yɛ bɔkɔbɔkɔbɔkɔ ɛnte sɛ sɛbesɛbe agwaragwa anaasɛ tukoi anaa agyenkrado agyenkrado wɔyɛ n'asɛm te sɛ agwaragwa. Mhm. Tukwe ɛyɛ n'asɛm te sɛ ɛɛ sɛbi agwaragwa. Mhm. Wɔn deɛ no yɛ pa hyew, pa hyew. Nti wɔn wɔn ni adwuma biara. Wokɔ sɛ wɔn kokum obi, wakokuru, wabɛtena ase. Wɔhwɛ sɛ adwuma foforɔ bɛyɛ dɛ ɛbɛba. Nti sɛ wodu adwuma ba na adwuma bi ankuta na sɛ ɔsɔre a ɔkɔyɛ. But wo ba Sɛbe adwuma no, yɛaka akyerɛ Kune sɛ obi de n'awadesɛm abegya. Kune kɔ akɔyɛ nnipa no awadesɛm wɔ kuku hɔ asiesie ama no. Ɔno kura yɛ a ɔbɔ obi ho ban. Ɔno kura yɛ a obi adwuma nyɛ, ɔreyɛ. Nti adwuma gu no so. Nti wo de wo deɛ no bɛduru a, wo so twɛn ma no. Ɔbɛyɛ wo so deɛ ayɛ dɛn ɛde ama wo. Na sɛbesɛbe mpanimfoɔ ma yɛto ɛteɛ sɛ ɛnyɛ da a wobɛto boɔ atwa no sɛbe asuo fira no, ɛnyɛ da no na mpafe bɛsiw. Obi bɔ dua thirty times years ansa na anya nipa korɔ. Mpakyɛ saa dua no ayɛ yie anaa ɛnyɛ yie? Ayɛ yie. But ɔkɔ bɔ ofire nsuo bɔ dua no a atɛki time no a ayɛ yie no deɛ ɔsi nsuo no ayɛ n'adwuma. Na mmom ɔde bosom yɛ a ɔbɛ adwuma bɛgya abosom a atɛki time no ɛnya nyɛ yie no deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wasan no. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Biribiara no, ɛyɛ nhyehyɛeɛ. Ɛyɛ rules. Wodi so. Enti, the moment a wodi so kakra kakra no, ɛno nti na yɛse, ɛma da bi a me mɛtɔ nsam sɛ mebɔ mpaeɛ bi a, meka kyerɛ bosom no sɛ, obi a ɔde n'adwuma abɛgya, sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛɛma, ne deɛ ɛyɛ awaresɛm, ɔtɔn a yɛntɔ, n'adwumasɛm yɛ, ne sikasɛm yɛ, dwuma biaa a yɛde abɛdaa no, yɛtwa ho akokɔ, yɛtwa ho apɔnkye, yɛtwa ho dwa, anaa yɛgu ho nsa mpo, anaa yɛma ne ho bese no, ɔnkɔ yɛ mma no nyɛ yie. Nti da biaa wobɔ bosom no nkaeɛ ama no ahunu sɛ dwuma a yɛde abɛdaa no ɔnkɔ nkɔyɛ dɛn? Nkɔyɛ. Obi wɔ hɔ a ɔde adwuma bɛgya hɔ koraa ɔmfrɛ wo biom. Sɛbe meyɛ nipa o, awerɛfie wɔ hɔ. Enti, the moment a womfrɛ nka biribiara no, menim sɛ adwuma no ayɛ yie. Enti nana, adwuma yi, sɛ sɛbe deɛ ɛkɔ a na ɛkɔ, na maka kyerɛ bosom sɛ madamfo, adwuma yi, ɛso asi adwuma yi, ɔse deɛ ɛkɔ a na ɛkɔ. Nti mesrɛ wo deɛ woyɛ biara no, fa to hɔ kakra na kɔpusu saa nunum no so yɛ dɛ, ɛma nipa no. Na deɛ wonya de wo ho bɛ adwuma no bɛda abosom no ara, ɔmfrɛ wo biem. na wasan asɔre na wakɔ bosom foforɔ so na wakɔ ebia saa mmerɛ no a wokɔ abosom foforɔ so ɛkɔyɛ saa deɛ no saa mmerɛ no mu nso so na na bosom so ayɛ adwuma no yɛ dɛ mhm. awie na baabi a wokɔɛ no ne bosom no adwuma no abɛhyia pɛpɛpɛ na wode aseda kɔ baabi a wokɔɔyɛ no mhm. na nso baabi a wokɔɔ fɛs no na ɛyɛ yie hwɛ wonu sɛ saa bosom wɔmfa nkyɛ wo sɛ wode tiadeɛ na ɛbaeɛ a ɔde afuniadeɛ ba abɛtoo so ɔhɔ no wobɛka kyerɛ sɛ o obi wɔ hɔ no ma ɔse ɔbonsam ntwa adeɛ kwa mma nipa biara te aseɛ sɛ asase wei a ɛte so no ɛyɛ ɔbonsam dea wontumi ne ɔbonsam ahyɛdeɛ so a wontumi nyɛ yie wɔ asase wei so nyankopɔn atwa adi ampɔnkwa mbasa yi adɔm kotobo nso ɔbɔ so bɔ asase asase wei wɔawere ama bonsam wɔte aseɛ na de nyankopɔn ɔtumi nyinaa no nka wɔnkum bonsam no anka sɛbe yɛ ho ntɔ yɛn ɔne ɛkɔfa baɛ nti kɔfa baa no yɛkunu afiri hɔ a ɔhaw bɛɛ bio no ara no no bia nya no freedom ya saa na ɛteɛ ba nyankopɔn ne tumi bia so wobɛtumi akɔgyina bonsam anim sɛ ɔkɔkunu wɔbɛtene kakanka masa bonsam ɔnyɛ small boy yɛbɔ adeɛ bɛto bonsam na ɔte hɔ dada wɔde ne tumi wɔn wɔsi wɔde gya ne mframa na yɛde bɔɔ no, na wo nipa dasani a yɛde nnɛte anwene wo, worekɔgyina bonsam anim aka akyerɛ no sɛ wohuri tia no so. Wokɔtwe abaa domire sɛ wokɔbo bonsam, na wo fie bayifoɔ koraa woatumi abo no. Wo fie bayifoɔ woatumi abo no na woakɔbo sɛbe wo akɔkora a wo wo nana nana bɛto wo no wo ne no wɔn anim sunsumusɛm a wowɔ kɔ atwe abaa kɔgyina sɔɔ dɛm akɔbo no ɛsɛ a ɔto a na ɔhwɛ wo sɛ dii ɛti hwɛ kristoni a ɔbɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ ɔyɛ mpaebɔfoɔ so ɔyɛ nyameso mpa no a ɔne deɛ yɛnyɛ no ma no fa nyankopɔn hyɛ no akyi no saa nipa korɔ na ne ho kyerɛ no saa nipa korɔ na sɛ bi wɔnya aware pa saa nipa korɔ ɛna ɔtɔ ne ɛyɛ ntɔ saa nipa koro ne da biara ne ntoma baako aka ne ho sɛ wate aseɛ ɔno ɔsɔfo no twa akwankyerɛ kyerɛ wɔ akwankyerɛ sɛ kɔkɔyɛ ɔtwa fast ama na sɔfo na fu ɔkeka no tale ahyɛ na fu ayere kosoo sɛdeɛ sɛbe yɛfrɛ nsuo abɔ no dua na obi a ɔyɛ akɔnkye na fu yɛ no sɔɔ wagyimi wagyimi nyankopɔn ɔyɛ nyansafoɔ wɔyɛ ɔdehunufoɔ wɔnim deɛ ɛbɛsi daakye ɛti nyankopɔn ɔyɛ ɔdefoɔ ɛyɛ nyansafoɔ ɛnim deɛ ɛbɛhunu ɛbɛsi daakye no na ɔnim sɛ sɛbe daakye bonsam bɛyɛ ne ma sei ɛna ɔbɔɔ bonsam mhm. Mhm. sɛ na ɔnim na ɔnim saa na ɛteɛ ɛti nyansa nyankopɔn wei A Ɔno no nim sɛ bonsam ba abɛsɔre atia no mmerɛ bi no, adɛn nti na ɔnkum bonsam no? Mebisa wo. Enti, sɛ Nyankopɔn antumi ankum bonsam a, mebisa sɛ wowɔ dasani a ɔbaa wo bosome nkron, wobɛtumi akum bonsam no? Na sɛ bonsam koraa ni hɔ a, ɛbɛyɛ dɛ woahu Nyankopɔn n'animuonyam. Akristofoɔ, mommɔ mpaeɛ a nka mommɔ bi ma bonsam. Na wɔn na ma yɛhu Nyame animuonyam. Sɛ bonsam ne wɔ Nyame animuonyam ni hɔ. Nyankopɔn nim sɛ nnipa yɛbɛdidi yadeɛ wɔ hɔ. Yɛdidi a yɛyɛ yɛbɛnya yadeɛ. Ɛno nti na ɔbɔ hahama yɛ dɛn ɛka yɛn ho. To ɔse mo ne dua n'aba na momfa sɛbe ne nhahan ne ne nsini ne ne tanhunu ne n'abena mfa nsa mo ho yadeɛ. Ne Nyankopɔn nim saa.

baabi a wotaa na ate. Hwiw fa akyea. Hwiw fa akyea. Da bia hwiw baako. Watete brɛnko afa ho atete brɛnko afa hwiw ho. Atete brɛnko afa hwiw ho. Wontumi ntɔ hwiw foforɔ. Woda so bɔ bonsam tiri so. Bonsam no woka sɛ ɔyɛ akora a yɛabɔ ne biibo ɔdɔ maame nsa soɔ sɛbe yɛtete ice cream ka ama no anaa. Ɔnyɛ akora. Bonsam nyɛ akora. Ɛti wo ne wo fa ɔfoforɔ afoforɔ sɛ wopɛ Hwɛ ɔnwontoni bi bɔɔ nnwom, ɔse wɔwuo, na bɔdwe sɛ nkorabata. Mm. Wɔdii no ahen na ɔwuiɛ. Sini edi dɔnkɔ.
Woo kaka kyerɛ wɔwuo sɛ na bɔdwe sɛ nkorabata. Wɔdii no ahen, afe koraa ntom na ɔwuiɛ. Ɛnokorɛ paa.
Na ɔwuo no, wokaa sɛ ɔyɛ akoraa. Mm-hmm. Yɛbɔ adeɛ ne ɔwuo gyina hɔ. Sɛ yɛbɔ adeɛ ne ɔwuo ni hɔ a, nka ɔwuo ntumi amefa nipa. Dabi. Ka ɔwuo so ni hɔ. Dabi. Nti wokɔka kyerɛ bɔ ne wo papa panimu ɛsɛ ɔnam pɔ gye sɛ nkorabata a ɛdeɛ na ɔde bɛyɛ wo ɔde abufuhyew bɛba bɛfa wo didi na kyɛm wagu n'anim ase saa na teɛ
so ahu eti ɔsɛbu amanfi ɔbɔ nnwom bi ɔsi owuo ne mpaboa obi ntumi nhyɛ so ɔte aseɛ wɔn ɔsɛbu ɔsi wɔn ni Anantuo bi na ɔgyina so akɔ ne owuo akɔyɛ dɛ akɔko ɛno koraa na wankasa nkyɛ owuo mpo no ɛnyɛ owuo na abɛfa no mm. ɛnɛ ɔhyɛ fridge mu sɛsi a sɛbi sɛbi sɛbi nsɛbi ɔhyɛ spɔta fufuo hwɛ wo wosi woyɛ nwomtoni ɛna wote hɔ no sɛ wobɛkasa atia sɛbi owuo ɛne bonsam a wonkɔ sua wonkwa osua Bonsam no ɔpira wo, ne nsaseteɛ sɛ ɔde pira wo sɛsi a wotɔ fam a owuo ba abɛfa wo. Nti saa nipa wei, saa tumi wei, wonsuro no. Ɔno wɔ owuo, wɔsi fie a, adehyeɛ dwane, nkora dwane, adɔnkɔ dwane, atitiriw ne anintire dwane. Owuo wɔ sonapa kan, wɔso woyɛ dɛn wɔbɛfa wo. so wate aseɛ yɛbɛte yɛsɔre yɛbɛte history bi sɛ eh, kumawu bɔdɔm ase eh, dwantwi sɛ dwanti o sɛ dwanti mm. kumawu eh, bɔdɔm ase dwanti mm. ɔno owuo ko yɛgye owuo mm. apakan nti owuo ahan adɛn ɛntumi amfa dwanti na owuo amfa dwanti no mepakyɛ o wada woroma Dɛn nti otumi didi sɛdeɛ edidie yi? Wɔn a ɔwuo wankuno but wama no nna. Te aseɛ wuo no no ne kyerɛ sɛ owuo ɔnyɛ akodaa. Owuo ɔyɛ nyansafoɔ ɔyɛ ahoɔdenfoɔ. Bɔdom ase dwa nti ɛnɛ hɔ nyinaa sɛbe wɔn de hɔ ayɛ ayi a wɔn kɔ hɔ tumi de amanfoɔ wɔn ayɛ hɔ sɛ tɔre sɛnta amanfoɔ kɔ kɔhwɛ yɛ dɛn ɛkɔhwɛ no. Dɛn nti te hɔ seeseɛ Nanso te a ɔte hɔ no, wanna. Dwante ntumi nnante sɛdeɛ mewoo me na ɔnante kɔba yi. Dwante ntumi nsa nsuo nnwale. Wayɛ te sɛ statio na ɔte hɔ. Ɔno no mpo no, ɔyɛ ɔbenfo a watumi ahunu owuo ne n'ako mpo. Hwɛ deɛ owuo de ayɛ no. Na woahu ne hwee no, wokɔka cycle tia sɛ meba ma owuo. Nti meka kyerɛ nnipa biara sɛ, Wo nipa korɔ wo to hɔ a ma wo yuu nyɛ wo yuu, wo yes nyɛ wo yes. Ɛsom a wonte aseɛ no, nkasa ntua. Mpanyinfoɔ sɛ aduane a wɔmɛto no sɛ wo maame bo kyɛ so yɛ w'akyiwadeɛ. Ɛnɛ ɔkɔhunu Yehowa ni na ɔbisa no sɛ ɛsom bɛn na ɛde wobɛkɔ sɛ be ɔsoro ahemman mu a ɔbɛka sɛ Yehowa som. saa na akɔto romani kɔbisa no ɔbɛka sɛ yɛ roma nsom saa na akɔto asdiani a asdiani bɛka na nka nyankopɔn baako a mosom no no adɛn nti na nka mo wuru so anyɛ baako obiara se ne deɛ na ɛyɛ yɛ yɛyɛ abosom yi abosomfoɔ anaasɛ yɛsom bosom yi yɛ wuru so yɛ baako yɛ wuru so ɛyɛ baako Wate aseɛ? Ɔkɔ bosom fie a sɛbe gafra o. Ɔkɔ bosom fie a bosom no yɛ fitaa da. Wobɛkɔ bosom ne ho tuntum sɛ yɛ a. Yɛwuru so yɛ baako. Na yɛ dɛn na mo a mo sɛ mo yɛ agya no mo apɛdeɛ ne mo nkwa mo nkwa ɛho adwuma no mo nso mo wuru so bebrebe yi. Meka kyerɛ sɛ wonim deɛ ɔkeka pɛ adwuma yɛ damfo. Mɛnti mo hɔ sɛ pono ne mpontrɛ ne pɛ adwumayɛ. Na ɔsɔfo no a ɔno se si hyehyɛ w'adamudie wɔ soro, na ɔno na ɛsɛ be nwemmoa nnie no, ɔsɔfo ɔwusu la nkurusa prɛdo, ɔtwi G-Wagon, ɔtwi Infiniti, ɔwusu Rolls Royce, cars yɛ wɔ din na ɔsɔfo pɛ. Bicycle kora ɔnua, ebi nso wopa to so. Wohan dan, ɔsɔfo da air condition room mu, wonni fine. Wo de man power na ɛda. Nwunu duru na sɛ wo da na wo te w'ani yɛ nyane wɔ anadwo wo te w'ani a wo mfifire ɛtene sɛ deɛ wo dwa boɔ. Wo wia kɛkɛ sɛ ɛte abonsam. Abonsam wɔ no ne ho adwo dada o ho dwo no na so mo tɔ no. Mesi asase wei so a ɛte no. Wo nipa korɔ wo pɛ sɛ wo ne me di nkɔmɔ a fa me nɔmba no ne frɛ me. Me nɔmba no yɛ 0243 06. 1301 0243 06 1301 Nɔmba yɛ baako pɛ, ɛnoa yɛ mo WhatsApp. Wofrɛ me a, nkɔmmɔ biara a wopɛ sɛ wɔne me di biara no, wobɛtumi ma di. Ɛnyɛ sɛ ebi a wobɛpɛ mmoa afiri mu hɔ nko na wobɛtumi afrɛ me. Asɛm bi kyere wo so a, wobɛtumi ama yɛsɛ me, yɛadi ho nkɔmmɔ na me nso m'adwene kakra a ɛwɔ me tirim no, ɛsono de aboa wo mpanyinfoɔ si gye de wɔpɛ biribi akɔ kɔtɔkɔ no ɛyɛ ni na aborɔ nti meka akyerɛ wo sɛ wowɔ wohwɛ program yi na ɔhaw ne amanneɛ bi da so a mese fa nɔmba no 0243 06 1301 wowɔ ghana ha wɔwɔ adesɛm nyɛ obi wɔ hɔ nom sɛbe na wodeɛ ahohuru bɔ wohuru ma wohuru wɔ wohuru yɛ saa deɛ nyame bɔɔ wɔ Wosii so wokɔyɛɛ family planning bi. Wosii so wonim sɛ wotumi yɛ abortion bi ma abortion a woyɛ no koraa nsɛbe ɛtumi kɔ ma wonya problem wɔ awodeɛ mu a wontumi nwo biom. Wowie a wode akɔhyɛ bayifoɔ. Ɛnyɛ biribiara na ɛyɛ sɛ wode animuonyam kɔma bayifoɔ. Ka kyerɛ play wɔn mistake na ayɛ wo saa. Wonya awoɔ a bra. Wopɛ sɛ sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi mprɛ aduasa. Woyɛ barima obarima awu agye ne ho koraa nkyerɛ to fam bra. Saa na sɛbesɛbe mprɛdwa sɛ wo so wotɔn a yɛntɔ. Bra na yɛnyɛ sɛbesɛbe nnwuma mfa yɛmfa nneɛma ngu fam ma wo. Yɛfrɛ adeɛ bi ɛdɔm bɛba. Yɛbɛyɛ ama wo. Tɔn a wotɔn no afei yɛbɛtɔ. Wowɔ fie a yɛbɛfrɛ wo sɛ obi abɔ w'akyi bra na obi retɔ adeɛ. Tɔn. Ɛnso so wobɛkɔ ne store hɔ nnipa rebu nka so nanso wo deɛ no obiara mmɛfaa hɔ. Aduane a wotɔn no, bia na obi tɔn. Wogye wo di sɛ wo deɛ no yɛ dɛ, nanso deɛ wogye di sɛ ne deɛ nyɛ dɛ no, nnipa sa ara na ɛsa mo ho. Wogye di sɛ nti ɛyɛ kwa. Mpanimfoɔ se, mekasa kyerɛ ɔbanyansafoɔ, nyɛ sɛ be ogyegyentwie. Me deɛ mɛka nokorɛ akyerɛ wo. Woba a, yɛfrɛ me Nana Atigya. Woamma a, yɛfrɛ me Nana Atigya. Woba a, mewɔ me tumi. Woamma a, mewɔ me tumi. Wobɔ a woammɔ o, me ne me yere ne me mma ne sɛbe me dɔm yɛbɛdidi.
But aduro na ɛkuta yɛn yɛde boa nipa. Sɛ aduro no yɛmfa mmoa nipa anka yɛnyi mfa mmɛpa ho ntoma. Obi wɔ ase kɔmfoɔ bi a ɛwɔ social media biara ɔni aduro wɔkwasea wɔ agyimfoɔ. Kɔmfoɔ a wɔasi sanbɔd biara ɔni aduro wɔkwasea wɔ agyimfoɔ. Nti kutuu nyansa biara nim. Adɛn na tete no na na fon ni hɔ no wanka sɛ sɛbi na fon ni hɔ nti na fon aba nti wowi su. Saa.
Nti na fon aba na wowi su no adɛn nti na woka kyerɛ sɛ ɛna ɛkɔmfoɔ aba social media nti ɔnyɛ kɔmfoɔ. Ah? Wei gyimi sɛ wei a ɔka asɛ no sɛ ɛnɛ ɛyɛ computer word. Saa. nti yɛ computer word no deɛ ɛsɛ yɛ so yɛ grade yɛ ho na yɛ so yɛ kɔ computer no so bi ɛnyɛ buroni na ɛyɛ computer bibi ne ntra kyerɛ fansa nfrɔ do buroni nyim sika ɛti sɛ computer word no sɛ yɛ so yɛ grade yɛ ho a adɛn sɛ nni kwan sɛ kɔmfo kɔ social media wu kɔmfo social media bi a ɔyɛ kɔmfo wagyi mi ka no kora kyerɛ opere abosomsom na mo se ɛnyɛ ɛna abosomsom nyɛ no Pope Owisu Fo Fo N'ahyɛseɛ firi he? India Fo N'ahyɛseɛ firi he? China Pakyɛ Chinafoɔ ɔmo yɛ Kristofoɔ? Daabi Indiafoɔ ɔmo yɛ Kristofoɔ? Daabi Nti sɛ ɔse wonyi sɛ be abosomsom nni ɛdeɛ a gyaa fon no wisu ne yae Nokorɛ Social media ogyaa hɔ ba na kɔ twa dua fa tare w'aso fa yɛ kɔɔ no Adɛn wagyimi akyɛ saa? Ka nokorɛ kyerɛ wo na wokyerɛ nyansa ase Yɛka nyansa kyerɛ wo na wotoɔ na wokyerɛ gyimi ase Yɛka nyansa kyerɛ nyansa ase kyerɛ wo na atɔ na wokyerɛ gyimi ase. Wogyimi akyɛ. Tete mmerɛ mu no, sɛbe yɛ nananom na wɔmmɔ danta. Nika ba yɛ nananom gyaa danta gu wɔhyɛ nika. Adɛn nti wɔanka nkyerɛ sɛ yɛba gyimi berɛ na yɛnkɔmmɔ adanta no a? Tete mmerɛ mu na yɛnni ntoma. Adɛn nti na nananom fira ntoma? Nti sɛ wose wobɛdi tete amammerɛ nso a, yɛ tete amanneɛ no ara. Gyae fo wusu. TV na ɛbɔ dan mu hɔ no, wae to twene. Fan na ɛwɔ dan mu no, wae to twene. Mattress na ada so no, wae to twene na kotwa serɛ na ɛda so. Adɛn na nipa dasani wɔma nokorɛ wɔma nokorɛ te baabi na wɔsu na nkontompo di hene. Ka nokorɛ kyerɛ nipa a wɔsɛ wɔmpɛ. Sɔre kɛka sɛ bi Kristoni asɛm sisi a sisi a me program yɛ yɛ yɛ obi wɔ ne sɛ ɔyɛ Kristoni a sɛbe sɛbe nana tigya me ne wo teɛ yɛyɛ ka saa asɛm wei yɛyɛ antichrist yɛso bɔnefoɔ bi ma wiase da ɛyɛ nokorɛ paa na sika no ɛkɔ asɔre fie no ɛfiri ɛfiri asɔre fie hɔ a Ɛkɔ- ɛma bosomfie Mhm. deɛ ɛwɔ bosomfie no ɛfiri a ɛnyɛ na kɔbɔ afɔdeɛ wɔ asɔre fie hɔ saa na teɛ
Ah?
ɛnka ne tete a sɛ yɛse yɛyɛ yɛyɛ yɛ- yɛyɛ eh, abosomsom yɛyɛ kristosom sei no na sɛ be Ɛnnɛ ɔsɔfo tumi sɛ ne honhom aba no so. Na bi ni hɔ o. Saa tam na yɛ diifo nkansam na na ɛyɛ saa so asɛ gyidifoɔ na na ɛyɛ saa nneɛma no. Ɛnnɛ atie si charismatic ti gyidini ne wɔte hɔ a na wɔsere charismatic ni. Ɛnnɛ charismatic na ehunu sɛ sesei Ɛhɔ no wɔn nyɛ sika, mm-hmm. so wɔn divert aba gyidi. Nokorɛ paa. By ten years time, twenty years time, wiase bɛyɛ tena si de sɛ meka nokorɛ akyerɛ ɔkra yi. Metie sunsum ne ansa na mabɛkasa. Nyɛ sɛ mesɔre a na mekasa gwagwagwa. Mɛtumi ne wɔadi nkɔmmɔ bi. Mɛ ɛnnɛ yi ho nte aseɛ, ɔkyena bi na wabɛdwene ho ate aseɛ. te sɛ meka sunsum adwene na ɛkyerɛ wo so ɔhu ɛnɛ nokorɛ wɔdwane atɔ wuram te baabi a wɔsu na nkotopo di adeɛ sɛ wate aseɛ na sɛbesɛbesɛbe mprɛ dwasa me nana atigya mekɔ baabi a no security me nko ana menam anɔpa owia na do me nko ana menam ɔsɔfo no a ɔno nso wɔyɛ nyame adwuma no ɔkɔ baabi a sikiriti di n'akyi. Polisifoɔ ne sogyafoɔ na ɛda. Na obi a ɔte yɛnhyehyɛ adanmudie wɔ soro no, wanwu a wobɛkɔ soro wɔ? Daabi.
Ɛyɛ dɛn na polisifoɔ di w'akyi yi? a wo na wo so yɛ gyigyi wo soro owuo na busa sɛ nam dua wei na kɔ heaven hɔ anaasɛ ɛyɛ ɔkra na ɛto wo mu no busa o boy no 33 years boy no man no a wɔn ho bɛwu yie na wɔsɛ wɔawu agye mo nkwa no. Nanso sɛbisɛbi wode ka na wotwa yɛ saa da a woka biom. Obi a ɔbɛwu agye mo nkwa, ɛyɛ dɛn na owuo san wɔ hɔ biom? Kristoni, meka nokorɛ akyerɛ wo nɛ. Wɔbɛwu agye mo nkwa o, ɛyɛ dɛn na owuo san wɔ hɔ biom? Ɔbɛsi asɛnnua no so no, ɛde asɛm na wɔyɛ sɛ nnipa mmiɛnsa meboa. Baako didi no atɛm, baako nso so ka kyerɛ no sɛ ɔkɔ a ɔne no nkɔ. Ɔse, ɛnnɛ wobɛka me ho wɔ paradise. Ɔka sɛ, wobɛka me ho wɔ heaven. Yɛn nananom ma yɛte aseɛ sɛ nipa wowu a, asamado na woyɛ dɛn? Wokɔ. Nti owuo akyi no, asamado na ɛwɔ hɔ. Bible baeɛ a, ɔsɛ owuo akyi, heaven bi saa wɔ hɔ na mpakyɛw sɛ heaven wɔ hɔ ampa a wo ɔsɔfo a wototo mo na wosɛ bi wofo bi wɔ pɔpɛti so wode kalabure nkɔnkɔnsa atorɔ tumi atorɔ kɛtrɛma azan obi agye ne sika wobɛkɔ kɔso heaven hɔ wobɛkɔ heaven hɔ na abɔfoɔ no wɔ hɔ wakɔzan wɔn akɔgye wɔn sika anaa ɛka kyerɛ ɔpere wo sɔfo no a wohwɛ me no bisa ho woayɛ wo suu sɛdeɛ sɛbesɛbe wobɔ nkosua wode wo suu kakoma wei kɔ heaven hɔ na abɔfoɔ no ɔmo wɔ hɔ no ɔmo heaven hɔ no ɔdan kora ɔmo nya bi dam ɛna wowɔ kɔ hɔ Ah, menka sɛ heaven ni hɔ. Heaven wɔ hɔ. But heaven ne wɔ hɔ no, ɛyɛ the creator na ɔbɔ soro bɔ asase no. Ɛyɛ ne dea. Me ne wo nyinaa yɛyɛ nipa. Yɛwɔ ateasefo asase so. Sɛbe, wompɛ si sɛbe. N'asante hene fie, wompɛ si hɔ. Ɔno kora yɛ asase so ahenni no. Asase yi so ahenni no, wompa si manhyia. Dabi. Deɛ tumi na awɔ no manhyia. Dabi. Na wonni akwanya wɔ manhyia deɛ a, ɛyɛ dɛ wokonya akwanya wɔ heaven. Asase yi so mpo, wonni akwanya wɔ sɛbe asase yi so ahenni mpo no, wonni akwanya. Na ɛyɛ dɛ na the creator no woakonya akwanya wɔ ne nkyɛn. Me nua, ka no koraa kyerɛ wo. Mese wodi ɔhaw amaneɛ bi da so a, nɔmba nna ɛda so no,

Yɛn SDA nua Kossie fra Romanfoɔ, Methodist, Pentecost, Anglican. Assemblies.
Mo ara na da biara mu, da biara mo sie funu. Berɛ he na wɔn sɛ akɔmfoɔ abɔ dwa ɛkɔ sie funu. Na yɛ yɛ nyɛ no, yɛ mpo yɛ te hɔ. Mo a mo se mo mo yɛ no, mo yɛ agya no apɛdeɛ. Mo na sɛbi yɛ dua mo sɛ aburo no. Ka no korɛ kyerɛ mprɛn. Wopa ato me akyea me, wopa ato me ankyea me. Me maboro m'asu atwa, wahyɛ me ho den na menam. Nti sɛ onii wopɛ sɛ wone me di nkɔmmɔ a, mese fa nɔmba no 0243 06 1301. Ɛyɛ me WhatsApp line. Wofrɛ me a, nkɔmmɔ bi a ɛwɔ biara no, yɛbɛkasa. Me nua na deɛ teɛ no no. Piaw!
Ɛnɛ Nana Atija fie na yɛaba ne nkyɛn a, ɛnɛ deɛ wabɔ yɛn nkɔmmɔ. Nana abɔ yɛn nkɔmmɔ a emu hwam paa. Nana yɛbaeɛ na ɔreyɛ adwuma. Nti mɛbisa no last question na yɛagyaa no na wayɛ n'adwuma ɛda foforɔ no. yɛbɛsen aba ne nkyɛn de no aba abɛtoa nkɔmmɔ no so. Nana Wadaroma, eh, sɛbi yo, sɛbi mprɛduasa, ma no foma eh, nana mmɔ mfa nkyɛ me. Nana nnipa nyinaa na yɛtumi de wɔn kɔ aduro so kɔkum wɔn anaa? O, oh, dabi, dabi. Obi a ɔbɛka saa asɛm no akyerɛ obi a ɔboa, nkontompo. Mhm. Obu a ɔnkɔ aduro so da, but wofrɛ no kra koraa wɔ duro fie a ɔma ɔde aseɛ ɔde ne nkrabea nam kwan a ɔfa so ɔkra wasama do a ɔde baeɛ no woyɛ ne dɛn a ɛnyɛ yi saa ne ɛwɔ bi wɔ nso a woyɛ ne dɛn sɛ ɔde ne ha wokɔ aduro so a woyɛ ne dɛn ɛhaw no wɔnya no aduro da ɛyɛ ne nkrabea sɛ ɔde aseɛ nti sɛ obi wɔ nom ne sɛ Ɔdo a ɔkyiri aduro nyinaa so ne haw no to ntwa tena baabi. Ɛhɔ no, ɛnyɛ wo deɛ no no, ɛyɛ wo nkrabea de ba asase so. Woammɛpɛ mmoa mfiri sunsum bi hɔ. Okay. Sɛ wate aseɛ. Nti sɛ woakyiri aduro so ara ne sɛ ɔhaw no wonnya ano aduro a, gyae na tena wo baabi. Saa nso so na wode obi anante sɛ nnipa ɔmpɛ sɛ mekunu mpɛ sɛ mekunu na wayɛ ara ne sɛ sɛ nnipa no ntumi nwu a, gyae. ne nkrabea no no mhm. wamma sɛ ɔbɛfa obi nsa so ayɛ dɛn abɛwu so wate aseɛ mm.
na mmom sɛ nipa no ɛba woba ne sɛ sɛbi yɛgye wo picture ne ɛfrɛ wo to ahwehwɛ mu a yɛwɔ wa obi a wabɔ ne ho ban mhm. wofrɛ no to ahwehwɛ mu a ne n'akyi na ɛba saa nipa no ntumi nkunu mhm. obi wɔ nom ɔnkɔ aduro so nkɔbɔ ne ho ban wofrɛ no ɔde n'akyi na ɛba saa nipa wontumi nkunu nti woba ne sɛ yɛfrɛ nipa no kra ne sɛ ɔde n'akyi ba a na ka kyerɛ obi sɛ wa dafo megye wo wiase sika nyinaa koraa yɛntumi nkɔ nipa no mhm. gyan life ma no wate aseɛ mɛka kyerɛ wo na bi a kwan a ɛbɛfa so a wo ne ne ntɛm bɛdwo no ne afa saa kwan no so mhm. dwatoa kora na wakɔ na wakɔpɛ nipa no kyɛw na asomdua yɛ dɛn aba na mmom sɛ ɔba ne sɛ ɔde wɔn anim ne ba nko adeɛ a ɛneɛ ɛneɛ frɛ no go home and die kofie no kɔkɔwu yɛn nso yɛbɛyɛ ama wo ka nokorɛ akyerɛ wo ɛfiri sɛ wiase sɛ sɛ bɔne adɔɔso nnipa mmu adeɛ nnipa nsuro adeɛ nti nnipa mmu adeɛ nsuro adeɛ no yɛn nso yɛbɛma ɔhu sɛ biribi wɔ hɔ firi sɛ biribi ne hu sɛ ma memmoa wo nsa ma nkora ntiti akyire nti na wiase no ayɛ hu wode biribi yɛ onua a, hwɛ no yie. Na wo nua no nya sika kakra bi to no bɔtom a, ɔbɛtu ho anammɔn. Ɔbɛsɛe wo. Ɔbɛgage wo. Ɛka no koraa kyerɛ wo. Obi wɔ hɔ nom a woka kyerɛ no sɛ wobɛgage no a, ɔnte aseɛ. Mhm. Na wote deɛ meka no ase a, wode wo nsa bɛgu wo ti. Wode wo nsa bɛgu wo ti. Mpakyɛ ɔbɔfoɔ, wan- ɔf- ɔfatuo a, wankagye aboa wɔto no mhm. nti obi ka kyerɛ sɛ ɔbɛkagyi a hwɛ no yie ɔpoa haw ɔpoa duwubɔne ɔpoa sama a wama asama ado pɛ sɛ ɔgya wo kwan ɔnto wo tuo sɛ ɔbɛto abɛsiw so abɛto o na mmom sunsum mu ɛ ɛno so ne asɛm no hɔ na de sɛbe mpanyin mɛtie ne bɛyɛ dɛ ɛbɛba nti me nua na sɛ wobusaa me adeɛ ɔwɔrɔ no Yoo
saa asɛm wei na agya san kɔfa TV a odwene ho saa ɛtena ase a ne ɛgye akyinyi obi wɔ hɔ a yɛde no kɔ aduro so a obi kunu ebi si yɛntumi nkunu ebi si ebi kunu ɛne yɛba na na ategya fie wakyerɛ yɛn ama yɛhunu sɛ obi wɔ hɔ a wotwe mu tan woyɛ ne deɛn ne nkrabrɛ a ɔde baeɛ no wode no kɔ aduro so yɛ nyɛ ye wobɔ no dua yɛ nyɛ ye deɛ wobɛyere bi yɛ nyɛ ye na ɛno nso nkyerɛ sɛ wo nipa korɔ sɛ bikɔ hwɛ osunsum no ate saa akɔdi bɔne o ebi a na ebi a na da korɔ no na bi a de bɛfa no na amfa yie sɛ wo sɛ nneɛma bi wɔ a woyɛ a ɛboro so a tumi na ɔdi wakyi no koraa no tumi twe ne ho tumi twe ne ho menim bɔy bi a obɛdi ayerɛ aduro Ɔdi ayɛdrɔ no na ɔkɔ ebi a spɔt a ɔde sa bɔys ne gɛls kɔ spɔt a na ɔmo awe nsa ne nam a owie a na ɔsɔre kɔ ɔhɔ a na ɔkɔ na ɔkɔ na aka ɔno nko owie a pa na wayera. Last minute yɛboo no ɔbaa ne kuu no sɛ ɔde adi amanfoɔ ara ma obi ahu sɛ akoa yi saa na ɔte nti ɛda a ɔyɛ yɛ a wantumi anyera no yɛbo no ara nsa na ɔweeɛ no ara ntoɔ no na yɛsa de wowɔ no akuo oh.
sɛ wate aseɛ wokɔdi aduro no sɛ emergency ɔmmoa wo wankɔgye sɛ wode kɔbu amanfoɔ kwasea nti aduro no woyɛ ara na ɔkaa na wontie a ɔbrɛ wo na ɔtwe no ho saa na ɛteɛ nti wodi aduro a yɛse ɛda bɔne nti ma yɛdi adubɔne ɛda bɔne ɛno nti ma yɛdi adubɔne nyɛ sɛ ɔkɔdi aduro a na ɔde yɛ deɛ nkwa sɛ ɔde yɛ dɛ ɛyɛ nnuam ka no koraa kyerɛ opere deɛ ɔhɔrɔ no na deɛ ɛwɔ sɛ yɛtaa ba ne nkyɛn na ɛbɛ no bi wɔ hɔ nom a wɔbu a Wotumi sɛ wɔte a wɔnte aseɛ but ɔno wɔbu a ɔba mu ahu sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛnɛ Nana Hwada Roma yɛ me sɛ wode wo telephone number nyinaa to dwa no. W'akyira kwan deɛ woankyerɛ nti Hwada Roma yɛbɛma wo kwan ama woakyerɛ w'akyira kwan. M'akyira kwan mewɔ Kumase, Asoroma so Nkwanta. Kumase ne Asante Mampɔn kwantempɔn no so anaa Asante Agora kwantempɔn no so. Ɛfrɛ baabi Asomaso Nkwanta. Ɛhɔ ara na mewɔ. Nti wo deɛ wo ba a, wonya bɛduru Nkwanta station na sɛ wofrɛ a, mɛma akwadaa abɛhyia wo de wo aba fie. Ɛna sɛbe aha nso so no, ɔn sɛ ɛnyɛ yera kwan sɛ sei asante agona deɛ deɛ yɛnim sɛ asante agona mampɔn deɛ yɛnim sɛ asante mampɔn ɛbu ohia kuma nti wo ni wo ba a wo deɛ wofrɛ a ɛnɛ wonya fam nɔmba no afrɛ a yera kwan ne baabi a wobɛ bɛduru asoma so nkwanta wo ha wo amanneɛ Awerɛhoɔ no a ɛhyɛ wo mu no, wode sedeɛ na ɛbɛfiri fie ha akɔ. Ka nokorɛ akyerɛ wo pire. Deɛ ɔwɔ no. Adanoma yɛwɔ Nana Atigya nkyɛn. Ɛɛ sesei yɛba yɛde kan ma mo ato aso te sɛ tiefoɔ no wɔyɛ adeɛ. Sesei na akyiri akwan na wakyerɛ. Sɛ wofiri Kumase ba a anaasɛ Nkran, wofiri Nkran ba a wobɛtumi asi Dwoso. Wosi dwo so a, kaa wɔ hɔ ba asoroma so nkwanta. Yɛfrɛ ha asoroma so nkwanta. Wosi nkwanta a, wofrɛ Nana number no a, ɔbɛma akora aba abɛfa wo na wɔde wo aba fie. Ɔba a, ɔbɛhwɛ wo kama. Wɔyɛ, yɛbaeɛ yi, wate n'anim akyerɛ yɛn, wɔne yɛadi nkɔmmɔ, wɔne yɛasere kama. Wo a wobɛte number no biara na woafa na woafrɛ no na yɛde wo bɛsi wɔ ha Na bere resi mu no, yɛbɛsan aba wo nkyɛn na yɛsan ne wo aba abɛdi nkɔmmɔ.
Yɛda ase.
Nso meda mo ase paa.
Agyanom mmoa yɛn.
Amen.